Wel, sut hwyl sydd erbyn hyn? Da chi'n dechrau teimlo'r tensiwn? Mae wedi mynd yn amser hir yn dydy, a mae yna rhyw anesmwythu diw deimlo a tensiynau rhwng gwahanol rannau o'r wlad. Rhai eisiau ymollwng ac eraill eisiau um, dal yn dyn ar y, y cloi lawr. A rhesymau da gan bawb o bob tîm yn siŵr, ond mae'n golygu bod ni'n amser caled. Darllenis i'r adnodau yma bore yma. Yn yr un modd, chwi wir ifanc, ymostynwch i'r henuried. A phawb ohonoch, gwisgwch amdanoch ostyngeiddrwydd yng ngwasanaeth eich gilydd, oherwydd, fel dywed yr ysgrythur, y mae Duw'n gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngedig y mae'n rhoi gras. Ymddarostyngwch gan hynny dan law gadarn Duw, fel y bydd iddo ef eich dyrchafu pan ddaw'r amser. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae ganddo ofal amdanoch. A Wel, be wnawn ni ar adnodau yma? Mae yna sôn am ymostwng yma, mae yna sôn am wasanaethu, mae yna sôn am bwrw ein holl bryder arno. Dwi'n licio cyfeithiad William Morgan yn yr adnod yma. Dwi'n ni'n pam, rhaid bod fi wedi dysgu hyn pan o'n i'n ifanc. Ond mae'n dweud yn tydi, uh, bwrw dy faich ar arglwydd ddiw ac efe ath gynnal di. Dyna'r adnod yn y salm a mae Pedr yn ei dyfynnu hi. Gan fwrw eich holl ofal arno ef, cynnes y mae efe yn gofalu amdano chwi. Gan fwrw eich holl ofal arno ef, cynnes y mae efe yn gofalu drosoch chwi. A mae yna lot o densiynau, mae yna lot o, o ofnau, mae yna lot o bryder. Ond dwi'n licio'r darlun yma. Bwrw ein gofal arno. A fe wyddoch chi, dwi wedi dweud hyn o blaen, mae'n siŵr, ond pryd mae gofal yn troi'n bryder ydy pan da ni'n gwrthod yr adnod yma ac yn cadw'r gofal i ni'n hunain. A mae'n mynd yn ormod o bwysau i ni. Mae o'n tynnu ni lawr, mae o'n mynd yn faich. Os biwch, mae Dyw yma'n gofyn i ni ymostwng er mwyn iddo ef ein cynnal ni. Na chi ddarllen hyfryd ynddo? Ymostwng er mwyn cael ein cynnal. Ac yn rhoddi gras i'r gostyngedig. Mae hynny mor wahanol i ffordd y byd yn dydi. Mae yna rhyw wthio i lwyddo yn y byd yma, rhuthro ymlaen er mwyn cael gwneud a dringo i'r top. Ond mae'r Beibl yn dysgu mae gorffwys yn yr arglwydd i'w ffynhonnell ein nerth ni. A dewch i ni yn yr adeg anodd yma felly bwrw ein gofal arno ef a derbyn ei fod ef yn gofalu amdano ni. Dewch i ni weddio. Arglwydd, Iesu, diolch mae ti yw yr un sydd yn cario i'n beichia. Diolch mae gen i ti y cryfder i ddal y pwysau i gyd. Mewn cyfnod fel hyn, Arglwydd, pan ydyn ni'n Wel, yn teimlo'r tensiynau yn ein gwlad ar ofn o weld yr aflwydd yma unwaith eto yn codi ac yn, yn ein goddiweddyd ni. Da ni'n cyflwyno rhai heddiw sydd yn, yn poeni. Ac yn gweddio am ras i ymostwng i ti. Ac i fwrw ein holl ofalon, i bwrw ein beichiau i gyd arnat. Fel dy fod ti yn ein cynnal. A diolch Iesu dy fod ti wedi cymryd baich ein pechod ni ar y groes, ac wedi gorchfygu ei holl gafael arno ni, ac wedi ein rhyddhau ni, i ni cael bod yn blant i Dduw. Diolch Iesu, dyr o ras i ni droi atat mewn ffydd, a derbyn ein cynnal. er mwyn dy enw. Amen.